Eh, kũringana na riboti kuma rũhonge-inĩ rwa ndari ya mwaka mũthiru ĩronania gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ turuma igĩrĩ harĩ igana kĩa Akenya arĩa nĩ mirioni kenda makoragwo na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ, gĩcunjĩ kĩa ĩmwe turuma kenda harĩ igana kĩao arĩ arũme Gũkũ atumia makĩrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ turuma ithano harĩ igana. Atongoria matiganĩte rĩu makĩũria mũingĩ kwaga kũhithĩrĩra andũ arĩa makoragwo na mathĩna macio na nĩguo mahote kuona ũteithio kuma kũrĩ thirikari na ikundi ngũrani. Tondũ nĩ tuonete andũ aingĩ mũno, ciana cia andũ arĩa mena mawathe, ingĩ nĩ citindaga igĩetha ũhoro wa school fees na magetha maũndũ mangĩ. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe arĩ mwena wa Ragati, kauntĩ-inĩ ya Nyeri, Director wa gĩkundi kĩa Hadi Kenya Stanley Kamau akoria andũ arĩa makoragwo na mawathe ngũrani gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia na kanjũ ya gĩbũrũri ya gũthĩngĩcĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe na nĩguo mahote kũnyitĩrĩrwo. Nĩ kwĩyandĩkithia na tumĩre tũtige kũgĩa na stigma na tũ accept atĩ ciana citũ ciĩna mawathe na andũ arĩa me matũra-inĩ maitũ communities Nĩ ngũmoria mũno ma accept atĩ kwĩna andũ thĩinĩ witũ mena mawathe na tũmoe o ta ciana citũ na ciana tũngĩhota gũciroraga. Kamau aroiga mahinda marĩa andũ arĩa makoragwo na mawathe mahithagĩrĩrwo nĩ mahĩtũkirwo nĩ mahinda, akiuga kĩrĩa kĩ na bata matukũ tũrĩ nĩ gũkũũrana arĩa makoragwo na mathĩna macio na nĩguo mahote kwĩĩtĩkĩra na kwĩiyũkia mũtũrĩre-inĩ. Andũ matige kũhitha andũ, andũ matige. eh, kuoherera ciana ciao thĩinĩ wa mĩciĩ kana kũmahitha na matige gũconoka nĩ ũndũ wa kuga ciana ciao ciĩna mawathe E, mwena-inĩ wake mũnini wa ngavana kaunti-inĩ ya Nyeri Caroline Karugu nake aroiga marĩ ta thirikari ya kaunti makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhũra njeki arĩa makoragwo na mawathe na njĩra ya kũmahotithia kwĩgwatĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ hamwe na kũmateithĩrĩria kwĩgwatĩra cienderio na nĩguo mahote kwĩrũgamia mĩtũrĩre-inĩ. tũkĩte gũkũngũĩra andũ arĩa meragwo nĩ amawathe no niĩ njugaga nĩ andũ arĩa arathime gũtũkĩra tondũ njugaga gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kawathe gake ona tũgakenagĩra arĩ arĩa moĩ mawathe mao tondũ aingĩ nĩ nĩ arĩa ta ithuĩ tũtoĩ mawathe maitũ na nĩkĩo mũiguaga ngiuga no wega andũ metĩkĩre kumagĩra gũthũrimwo nĩgetha Kũringana na riboti kuma rũhonge-inĩ rwa ndari ya mwaka mũthiru ĩronania gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ turuma igĩrĩ harĩ igana kĩa Akenya arĩa nĩ mirioni kenda makoragwo na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ, gĩcunjĩ kĩa ĩmwe turuma kenda harĩ igana kĩao arĩ arũme Gũkũ atumia makĩrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ turuma ithano harĩ igana. Atongoria matiganĩte rĩu makĩũria mũingĩ kwaga kũhithĩrĩra andũ arĩa makoragwo na mathĩna macio na nĩguo mahote kuona ũteithio kuma kũrĩ thirikari na ikundi ngũrani. Tondũ nĩ tuonete andũ aingĩ mũno, ciana cia andũ arĩa mena mawathe, ingĩ nĩ citindaga igĩetha ũhoro wa school fees na magetha maũndũ mangĩ. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe arĩ mwena wa Ragati, kauntĩ-inĩ ya Nyeri, Director wa gĩkundi kĩa Hadi Kenya Stanley Kamau akoria andũ arĩa makoragwo na mawathe ngũrani gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia na kanjũ ya gĩbũrũri ya gũthĩngĩcĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe na nĩguo mahote kũnyitĩrĩrwo. Nĩ kwĩyandĩkithia na tumĩre tũtige kũgĩa na stigma na tũ accept atĩ ciana citũ ciĩna mawathe na andũ arĩa me matũra-inĩ maitũ communities nä ngå moria må no ma accept atä kwä na andå thä iniä witå mena mawathe na tå moe o ta ciana citå na ciana tå ngä hota gå ciroraga E, Kamau aroiga mahinda marĩa andũ arĩa makoragwo na mawathe mahithagĩrĩrwo nĩ mahĩtũkirwo nĩ mahinda, akiuga kĩrĩa kĩna bata matukũ tũrĩ nĩ gũkũũrana arĩa makoragwo na mathĩna macio na nĩguo mahote kwĩĩtĩkĩra na kwĩiyũkia mũtũrĩre-inĩ. andå matige kå hitha andå andå matige kuoherera ciana ciao thĩinĩ wa mĩciĩ kana kũmahitha na matige gũconoka nĩ ũndũ